Wel, wrth i ni ddechrau fel hyn, fe ddechreuwn ni gyda gair o weddi. Gweddïwn. O dduw ein tad, a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, ni'n diolch i ti, mae nid Duw tawel wyt ti, mae nid Duw cudd wyt ti, ond Duw sydd am ddangos dy hun inni ac am ddweud wrthyn ni sut un wyt ti. Ti wedi dangos dy hun i ni yn dy fab, wyt ti wedi siarad â ni trwy dy air. Gad i ni wrando, gad i ni glywed, gad i ni ryddhau a gad i ni weithredu. Ni'n gofyn hyn yn enw dy fab, Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, pleser o'r mwyaf i fi yw cael bod yn y sesiwn yma prynhawn yma i siarad gydag Arfon. Dwi'n teimlo bo fi yn yy presenoldeb un o'r ynllinach mawrion ein cenedl ni. Pam ydw i'n gweud 'na? Achos y rheswm ry'n ni'n dod yy at ein gilydd y pnawn 'ma yw i drafod yy geirio'r Beibl neu cyfieithu'r Beibl achos ma' Arfon yn perthyn i ddosbarth eitha yy prin. Sef rhywun sydd wedi cyfieithu'r Beibl ar ei ben ei hunain. Ydy hynna'n iawn? Nacdi. Ni'n mynd i drod i, i drafod y, y gwaith mae wedi bod yn wneud ar um, uh, Babel.net. Ond, cyn bod ni'n ei na, mae dwi eisiau gwybod rhywbeth chydig bach am arfon i hunan, cyn bod fi'n gwybod am y gwaith. Wyt ti mewn ffordd wedi dod getre wrth ddod fan hyn, Lenny, wyt ti? Ydw, ydw, ges i uh, ymagu rhyw dair milltir o maes y Steddfod 'ma yn yy Llanrhiad yy ar y ffarm fach o'r enw'r Fron ac yn fanno oeddwn i ers pan o'n i ryw saith oed, o'n i'n byw yn Llangwm, ochre Llangwm cyn hynny ac yy ddeu gwir yy es i i ben Moel Fame bore ddydd Sul yy a sefyll ar ben Moel Fame, Moel Fame yn edrych ar odidowgrwydd y dyffryn 'ma Ac o'n i'n edifar bo' fi ddim wedi rhoi Dyffryn Clwyd lle ddylwn i roid Eden yn y
A beth wnest ti neud ar ôl yym ar ôl Dyffryn Clwyd? Dwi gwe- yy.
Ar ôl Dyffryn Clwyd es i i'r coleg ym Mangor, fy mwriad i wreiddiol oedd yy mynd yn gerddor proffesiynol, a'r foncello oedd pawb yn 'y ngalw fi yn y yn yr yy yn y coleg. Ac o'n i'n astudio dan William Mathias yn fanno ac 'di bwriadu ac wedi cyflawni gradd fy cerddoriaeth BMus ac o'n i'n bwriadu mynd ymlaen i chwarae'r cello'n broffesiynol a dysgu plant a phobl ifinc i chwarae'r cello ac mi ges i swydd ond mi fethes i fynd yn ymlaen oherwydd o'n i'n diodde' diodde' o epilepsi ar y pryd ac o'n i'm yn gallu yy ymwneud â phlant felly. A wedyn yym mi benderfynes i ar ôl hynny aros ymlaen ym Mangor am dair blynedd arall i astudio diwinyddiaeth yym ond dwi'n gwybod y bydde ffrindiau sydd yma'n gwybod bo' fi ddim yn ryw sgolar mawr yy o'n i'n treulio mwy o amser efo Cymdeithas yr Iaith nag o'n i ar 'y nhraethodau.
Wel, diwinyddiaeth a iaith, ti'n sôn fan'na, Cymdeithas yr Iaith a diwinyddiaeth, wedi dod at ei gilydd mewn rhyw ffordd, ond beth wyt ti wedi bod yn gwneud dros y blynyddoedd diwethaf yma? Yy, y dy waith di fel swyddog gyda'r elusen Gobeith i Gymru. Yy, cyn bod ni'n mynd mlaen i sôn am y gwaith ar y Beibl, beth, beth yw Gobeith i Gymru yn y lle gyntaf? Yym, gobaith i Gymru ydi jyst elusen fach gafodd ei sefydlu gen griw o ffrindie. Mi ro'n i 'di bod yn gweithio am ddeg mlynedd i'r Cynghrair Efengylaidd ac wedi bod yn cyd-weithio hefo eglwysi o duedd Efengylaidd o fewn yr enwade a'r tu allan i'r enwade, eglwysi Penticostal ac yn y blaen. yn y cyfnod yne yn i hannog nhw i weithio efo'i gilydd, ond yym mi ffindies i yy y gwaith ar y brydiau yn reit rhwystredig oherwydd yy eglwysi Saesneg ar y cyfan o'n i yn gweithio hefo nhw ac o'n i'n ffindio'n hun yn pregethu yn y Saesneg yn gyson a d- o'n i jyst yn teimlo Duw yn dweud wrtha i wel ma' 'ne bobl well na ti sydd wneud y gwaith yma Yym, a mi benderfynes i bo' gynna' i isio gwasanaethu'r Gymry Gymraeg. Yy, camu allan mewn ffydd nes i wreiddiol, ond ddaru 'ne griw o ffrindie ddod o'n nghwmpas i a sefydlu Gobeth i Gymru fel elusen fach a trw ras Duw 'de ni 'di cael 'n cynnal ers tair mlynedd ar ddeg rwan, sydd yn rhyfeddol. Ond yy, yn ddiddorol iawn, pan o'n i hefo'r Cynghrair Efengylaidd, dene pryd dechreues i'r gwaith ar Beibl dot net.
Dw i wedi dod i'r... i i Babel dot net nawr. Well lle gallet ti esbonio ryw ychydig ambiti beth yw Babel dot net a wedyn wna i ofyn cwestiynau yn dod â hynny. B- beth yn gywir yw Babel dot net? Mae'n sôn am enw od ar gyfieithiad. Pam dyw e ddim jyst yn cael ei alw cyfieithiad diwygiedig, cyfieithiad newydd, cyfieithiad modern? Pam Babel dot net?
Ie. Wel, mae 'na mae 'na fwy nag un yy ateb i hwnna, ond yy yr yr ateb sylfaenol i'r enw Beibl dot net ydy ma' adnodd ar gyfer cyfrifiaduron fwriadwyd o'i fod yn wreiddiol. Yym, mi ges i'r syniad yn ôl yn, dwi'n meddwl, 1995, ac yy o'n i ar y pryd yn cyd-lynu grŵp o bobl oedd yn gweithio ar ddiwygio'r Beibl Cymraeg Newydd, ac yy, Mewn trafodaethau hefo cyd-bwyllgor y Beibl Cymraeg Newydd, yym, fe welson ni bod nhw ddim yn awyddus iawn i symleiddio'r iaith. Mae iaith y Beibl Cymraeg Newydd, a maen nhw'n cydnabod eu eu hunain yn yym y rhagair, yn iaith yy lenyddol o'r radd ucha'. Mae gennyn nhw isio i fod yy yy yr iaith Gymraeg fwya' coeth. modern fwya coeth sy gynnon ni, ac o' gynnyn nhw isio ei chadw 'i felly. Mi roeddwn i yn teimlo, o ran 'yn cenhadaeth fel eglwysi, bod angen rhywbeth mewn iaith fwy saffredig, iaith fwy llafar felly. Ac yym Mi roedden nhw'n cydnabod bod yr angen yne. Os darllenwch chi y rhagarweiniad, neu'r rhagair ydy o, i'r Beibl Cymraeg Newydd, maen nhw'n cydnabod yr angen am rywbeth symlach, yym, a mwy llafar, yn, sydd yn nes at fod yn aralleiriad, falle, nag yn gyfieithiad. Ac yym oeddwn i wedi dechre gweithio ar yy ar Beibl dot net ers tua pum, chwech, saith mlynedd cyn i'r Beibl Cymraeg Newydd diwygiedig gael ei gyhoeddi. Ac yym yn y bôn, o'n i jyst yn teimlo bod angen rhywbeth oedd yn cyrraedd pobl ifinc. Des i'n gweithio efo pobl ifinc yn yr wythdegau fel swyddog ieuenctid i'r Annibynwyr. Oedd hynny'n fraint aruthrol i mi. A ma'... pobl ifinc a'r angen i rannu'r ffydd Gristnogol efo pobl ifinc, ydy bod rhywbeth sy'n pwyso'n drwm ar 'y nghalon i ar hyd y blynyddoedd. A hyd yn oed yn yr wythdege o'n i'n cael pobl ifinc yn dweud wrtha'i bod nhw jyst ddim yn dallt y Beibl. Oedden nhw ddim yn ei ddallt o. Ac o'n i'n mynd i gynadledde Cristnogol yym a lle roedd 'ne bobl ifinc ac yn yym yn aml iawn cynadledde Cymraeg, ac yn gweld pobl ifinc hefo copïau o'r Youth Bible yy yn eu dwylo, yn dilyn y Beibl, yn dilyn y darlleniadau yn Saesneg. A mae'n rhaid i mi gyfaddef, fel cenedlaetholwr, roedd hynny yn 'y nghythruddo fi braidd, ac yy yn gwneud mi deimlo fwy fyth bod 'ne angen Yym, rhywbeth symlach iddyn nhw. Ond mae lot o bobl, a dwi'n gwybod bod yna lot o bobl alle 'di gwneud job lot gwell na fi, a mwriad i'm wreiddiol pan ddechreuais i oedd trio dechrau rhywbeth lle bydde pobl yn gallu bod yn rhan o'r cyfieithu, bydden nhw'n ymateb ac yn beirniadu a finne wedyn yn yy yn ymateb i hynny a bydden ni'n dod i ryw fath o gonsensws. ynglŷn â sut i fynegi yr gwirionedde yn y bennod neu'r adnod yn yn gywir felly. Ond nid felly bu hi, mi ddaru pobl dderbyn be oeddwn i 'di neud ar y Testament Newydd yn reit frwd yym ar y cyfan ac yym a a dechre holi pryd wyt ti'n mynd i neud yr Hen Destament. Do gynna i ddim Hebraeg mi fydde'n yy Athrawon ni yn y coleg yn chwerthin tase nhw'n 'y nghlywed i yn yn sôn bo' fi 'di edrych ar yr Hebraeg ond yym mi nes i mi nes i gwrs wedyn hefo darlithwyr yn y brifysgol yn yy Jeriwsalem yy dros y we i i goethi'n Hebraeg. Ond ma' rhaid i mi gyfadde', ma' pobl yn sôn am gyfieithu'r Beibl ac i mi dwi yn fwy o o ryw fath o diriwr, terrier bach ydw i 'lly. Yym, a wedi manteisio ar ysgolheictod pobl eraill ydw i. Mae'r United Bible Society, sef yr mudiad rhyngwladol mae Cymdeithas y Beibl yn rhan ohono fo, hefo rhaglen gyfrifiadurol o'r enw Paratext. Ac yn y bôn, mi fedrwch chi fynd i unrhyw ran o'r Beibl, allwch chi glicio ar unrhyw air Hebraeg, A mi ddudith y cyfrifiadwr, y cyfrifiadur, wrthoch chi, bopeth sy gynnoch chi angen i wybod am y gair hwnnw, neith o ddaethoch chi ym mhob man y mae'r gair hwnnw, neu eirie sydd â chyswllt, yym, yn ymddangos yng ngweddill y Beibl. Yym, ac felly, ma', ma', ma'r rhaglen hwnnw 'di bod yn hanfodol yn y gwaith o gyfieithu ac o gysoni y y cyfieithiad. Ond ma' rhaid i mi ddeud hefyd, bo fi wedi oni dweud bo fi ddim di neud o ar 'y mhen 'yn hun, dwi di ca'l help llwythi o bobl sy di darllen drafftie, wedi ymateb i'r drafftie ne yy mynegi barn fi ne wedi ymateb wedyn. Ond nid yn unig pobl o Gymru sy'n darllen Cymraeg ond yym ffrindie bellach sydd yn cyfieithu'r Beibl i ieithoedd ar hyd a lled y byd oherwydd ma' 'ne gymuned ar y we o bobl sydd yn ymwneud â chyfieithu'r Beibl. Ac o'n i, bob tro o'n i'n dod ar draws rhywbeth diddorol neu ryw broblem, o'n i'n danfon neges at y gymuned yma yn gofyn be oedd eu barn nhw. Ac felly mae 'na nifer o bobl sy'n gwybod chydig iawn am y Gymraeg wedi cyfrannu i'r ffordd mae rhei pethe yn y cyfieithiad yn ei dweud 'lly. Sori, dwi'n rhoi pregeth ŵan. Wel na, o'n i isie gofyn, Pa mor hir ydych chdi? Dw i'n gwybod ti wedi dechrau pump, chwech mlynedd cyn cyfieith- cyn cyhoeddi'r Beibl Diwygiedig Cymraeg newydd. Faint o amser mae wedi cymryd i fynd o ddim i Beibl dot net? Gath ei gyhoeddi yn llawn, os dwi'n cofio'n iawn, a cyntaf Mawrth leni, sef yr Hen Destament a'r, a'r Newydd. Faint o, faint o amser oedd e'n gymryd? Dwy flynedd a pymtheg.
Ar dy... dy waith di wedyn, er bod ti'n ymgynghori 'da pobl eraill, ti'n... ti wedi gwthio'r gwaith yn ei flaen a sicrhau bod fe yn digwydd? Ia, bron iawn.
Mi roeddwn... o'n i'n teimlo... o'n i... o'n i... o'n i wir yn trio cael pobl eraill i fod â rhan yn y gwaith, yym, ond am wahanol resymau, mae pobl yn brysur efo'u gwaith eu hunain a'u cyfrifoldebau teuluol ac yn y blaen, oedd pobl yn teimlo bod nhw'm yn gallu gwneud hynny. Ond mae rhaid i mi dalu teyrnged i un sydd wedi bod yn help mawr i mi, sef fy Angharad Roberts, Parch Angharad Roberts o Trefor. Yym, mi ddaru hi ddrafftio nifer o lyfrau hanesyddol yr Hen Destament i mi, ac wedyn yym mi fues i trwyddyn nhw, yn eu golygu nhw ac yn eu cysoni nhw hefo gweddill y cyfieithiad. Felly mae Angharad wedi gwneud cyfraniad mawr i'r gwaith hefyd.
Dwy flynedd ar bymtheg o waith? Pam? Pam wyt ti'n meddwl bod hi'n bwysig bod pobl ifanc yn gallu darllen y Beibl yn eu hiaith hunan, neu darllen y Beibl? Beth yw'r rheswm?
Wel, wyt ti mewn peryg o gael pregeth awr rwan. Hynny ydi, fel, fel, fel Cristion, dwi'n gwbl, gwbl argoeliedig. Mae Iesu Grist ydy'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dwi isio gweld pobl yn dod i gredu'n Iesu Grist. Dwi, ar hyd y blynyddoedd, ers y nyddiau fel swyddog ieuenctid efo'r Annibynwyr, wedi torri 'nghalon efo'r ffaith bod dosbarth derbyn yn tueddu i fod yn dosbarth ffarwel yn 'yn capeli ni, bod plant a phobl ifinc yn cael eu derbyn yn aelodau a bod ni'm yn eu gweld nhw wedyn. Ac yym ddyle hynny ddim bod. Mae'r ffydd Gristnogol yn ffydd ddeinamig, wyf- wefreiddiol. Yy mae Iesu Grist yn Iesu Grist i'n pobl ifinc ni, nid jyst i'n pobl mewn oed ni. Ac yy o gynna' i jyst isio gneud popeth fedrwn i i gyfathrebu newyddion da efengyl Iesu Grist hefo pobl ifinc mewn iaith roedden nhw'n ei ddallt yym a ac yn y bôn, dene ydi y cymhelliad, yr awydd i weld pobl ifinc yn dod i nabod Iesu Grist ac o ganlyniad i'w gweld nhw'n dod i nabod Iesu Grist, gweld cymdeith- gweld nid jyst eu bywyde nhw eu hunain ond cymdeithas hefyd yn cael ei newid. Oherwydd mae'r ffydd Gristnogol yn effeithio ar yn ffordd ni o fyw, ar yn gwerthoedd ni, ar yn blaenoriaethau ni, ac yy dwi jyst wrth fy modd ar hyn o bryd i ddeud gwir, oherwydd dwi yn gweld Duw yn gwneud pethau rhyfeddol yma ag acw ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Mae o'n gwneud gwaith gwych yng Ngholeg y Bala. Yy dwi'n meddwl trwy'r ha' yma bod Coleg y Bala'n llawn o bobl ifinc yy yn mynd i gyrsiau, i addoli ac yn y blaen. A mae gennai eisiau gweld y bobl ifinc ne'n tyfu yn eu perthynas efo Iesu Grist a ac yn rhannu eu ffydd efo pobl eraill yn hytrach na bod o'n rhywbeth yn y gorffennol, hynny ydi, pan pan mor aml 'den ni'n cael yr argraff bod y capeli nid yn unig yn gapeli o bobl mewn oed, Yym, ond hefyd yn yn byw yn y gorffennol, ynde? Bod ni yn gapeli yn yr ail ganrif ar bymtheg yn hytrach nag yn gapeli yn yr unfed ganrif ar hugain. A mae rhaid i ni rywsut ddysgu cyfathrebu gwirionedd yr efengyl mewn ffyrdd sydd yn berthnasol i'n dyddiau ni. Ac i mi, mae'r we yn rhan hanfodol o hynny. Ac ers i mi ddechrau Beibl dot net, er enghraifft, yym, mae'r holl ddatblygiad hefo ffonau symudol ac apps ac yn y blaen yn 'di digwydd, a 'den ni 'di trio neidio i mewn i fan 'ne. Dwi yn gohebu ar hyn o bryd hefo saith, wyth, naw, dwi'n meddwl, o wahanol bobl sydd yn datblygu apps ar gyfer ffonau symudol, ac yym, mae 'na un newydd i ryddhau yr wythnos diwetha', yym, yr app mwya' poblogaidd ohonyn nhw i gyd, Yy YouVersion, ac ar YouVersion bellach mi fedrwch chi ddarllen Beibl dot net i gyd, fedrwch chi ddarllen y Beibl Cymraeg newydd, diwygiedig, a mi fedrwch chi ddarllen Beibl William Morgan, mae'r tri ohonyn nhw yne, fedrwch chi cael nhw ochr yn ochr i edrych arnyn nhw os dach chi isio.
Diolch yn fawr iawn, Arfon. Fe, fe gafwyd addewid ar y dechrau, byddai cyfle i bobl eraill holi cwestiynau. Oes 'na rhywun gwestiwn? Mae hon yn fyny, sy'n gofyn cwestiynau caled arno fi. O'n i gyda Lynn a Rhian mis ddiwetha yn dysgu yn Mihangel Sant yn Nghaerdydd a gelon ni araith ar cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg a gofnes i prynu, odych chi'n Wel nawr, mae ma Groeg yn dy miwn iddo fe, mae Lladin yn dy miwn iddo fe, a mae Hebreaeg a a fi'n ei atwyna ryw peth Aramaic, dwi ddim yn siŵr. Cymraeg ac Aramaic a Hebreaeg. 'na fe. Nawr de, o'n i'n gofyn, oedd e'n gweud bod lot o bethe wedi neud amser gas ei gyfieithu i'r Gymraeg, oedd e'n ffitio'r eglwys Protestannaidd. Ac ofnes iddo fe, odych chi'n meddwl bod y Beibl wedi cael ei altro tŷm bach, a cynnwys? Y siwtor, Eglwys Gatholig a Rhufeinig, y byd Rhufeinig. Ac os, os gewch chi cwblhau llyfrau, byddwch chi'n gweld bod fel oedd Iesu Grist yn, yn Nazarene, cred o gyda fe, a oedd e'n ffito miwn yn well gyda'r derywyddion, y cred nhw. Beth y'ch chi'n meddwl am Altroc cynnwys y Beibl? Ww! Wedes i gwestiwn caled yn do? Mae hwnna yn gwestiwn caled. Yym, hynny ydi, y cwbl fedra i ddweud ydi, un peth dwi 'di gorfod 'i ddysgu yn y broses yma ydi bod pob cyfieithu yn cynnwys elfen o ddehongli, oherwydd fedrwch chi ddim cyfieithu rhywbeth yn llythrennol heb bod o yn gwneud dim sens o gwbl. Mae gynnoch chi yn yr Hebraeg, yn arbennig, lot fowr o idiome sydd yn cael eu cyfieithu, a'r idiome hynny wedi cael eu cadw yy ym Meibil Wiliam Morgan a'r Beibl Cymraeg Newydd weithiau, yn gwneud y testun wedyn yn anodd iawn i'w ddeall. Felly, mae rhaid dehongli. Yr enghraifft clasurol, mae'n debyg, ydy geiriau Iesu Grist ynglŷn â llygad sâl a llygad iach, ynde, sydd yn golygu, idiome Hebraeg, yn golygu bod yn grintachlyd ydy llygad sâl a bod yn haul ydy llygad iach, ynde. Wel, dyna'n union sydd wedi cael ei roed yn Beibl dot net, felly mae 'na ddehongli yn fan 'na. Dwi wedi trio osgoi dehongli i'r graddau y medra i. Yym, er, mae rhaid i mi gyfadde, ar brydie, dwi wedi edrych ar be sydd, dudwch, yn y Beibl Cymraeg Newydd, ac os ydy'n eitha amlwg i mi bod 'ne ddehongliad gwahanol i'w gael, dwi 'di trio rhoid y dehongliad gwahanol yne weithie yn Beibl dot net i drio cyfoethogi dealltwriaeth pobl o be sydd yn y gwreiddiol. Yym, felly, yy, dw i'm yn gwybod os 'di ynny'n ychwanegu, dw i'm yn credu bod o'n ychwanegu at beth sy'n y Beibl. Yym, ma', chimod, ma' 'ne ddywediad, yn does, ynglŷn â Iddewon, os gewch chi ddau rabi Iddewig, dach chi'n siŵr o gael tri safbwynt, ynde. A, a ma'r iaith Hebraeg felly i, i radde, yn yr ystyr bod 'ne gymaint o gyfoeth, mae'n iaith gryno iawn, a ma' 'ne gymaint o gyfoeth o ystyr yn y geirie, fedrwch chi ddim 'i ddalo'n llawn mewn un cyfieithiad, ac felly dwi 'di trio amrywio chydig. yn fwriadol er mwyn cyfoethogi dealltwriaeth pobl os dyn nhw'n darllen. Dwi'm wedi bwriadu Beibl dot net i fod yn lle, dudwch, y Beibl Cymraeg Newydd, ond i'w ddarllen ochr yn ochr, ac yn fwy na dim i bobl ifinc, i fod yn bont i mewn i'r Beibl Cymraeg Newydd sydd yn gyfieithiad mwy llythrennol felly. Dwi'm yn gwybod yw hwnne'n ateb y'ch cwestiwn chi.